Дуслар, барыгызга да сәлам. Сәгать 6 тулып 30 минут, димәк эфирда Сәләт лайф. Сәләт лайф без сәләтне күрсәтәбез. Э, димәк, дуслар, әйдәгез гадәттәгечә башлар алдыннан бераз сезнең белән дә исәнләшеп китик. Һәм инде сез мине яхшы ишетәсезме, күрәсезме? Ничек сезнең кәефләрегез, бәхетлеме сез? Кайсы алан өчен җан атасыз бүгенге интеллектуаль турнирда? Бу сорауга җавапларны комментарийларда языгыз һәм инде мин аларны туры эфирда укыячакмын. Менә күрәм безгә Адилә Мухарлямова сәлам дип язган. Сәлам Адилә, сәлам Айгөлә апа. Айгөлә апа шулай ук безгә сәлам юллаган. Без аның белән бүген әле күрешәчәкбез. Э, димәк, дуслар, күргәнемчә барысы да яхшы ишетелә, күренә. Димәк, без эфирыбызны башлыйбыз. Э, дуслар, бүген безнең э, медиа биләр форумының икенче көне һәм кичәге көн, беренче көн бик күңелле узды. Кичә без сәхнә янында җыелдык, кичке аштан соң һәм башладык ачылу тантанасын. Рәсми рәвештә ачып китте, ачылып китте безнең медиа биләр форумы һәм инде аннарысын без сәркешләр белән, әйдаманнар белән э, кичке чараны уздырдык. Әйдәгез бераз кичке чара турында сөйләп китәм. Димәк, беренче турда без баш җитәкләр белән таныштык, аннарысын әйдаманнар белән һәм инде ахырдан барлык аланны сәхнә янына чакырып, хәтта бер алан лимбо уенны беләсезме? Лимбо уенын. Ә, ягъни анда бер бау астыннан барлык алан шулай сузылып узды. Дөресен генә әйткәндә, бик күңелле булды, дуслар. Ә, әгәр дә сез безнең белән кичке чараларда бергә булырга телисез икән, ә, Сәләт Official Instagram битенә керегез, без анда туры эфирда барлык кичке чараларны да сезгә күрсәтәбез. Э, Димәк, э, дуслар, бүген инде безнең уку укыту программасы, спорт программасы һәм шулай ук э, махсус проект эко-программа да үз эшен эшләп үз эшен башлады һәм Э, инде форумга килгәндә, дуслар, әйдәгез тагын бер тапкыр аның темасын искә төшереп китик. Бу бит безнең медиа форум, шулай бит. Шуңа күрә аның темасы ул да булса социаль медиа ресурслар белән эшләү, радио һәм телевидение эшчәнлегенең нечкәлекләре, Э, һәм инде бу нәрсәне аңлата димәк бу форумдагы уку укыту программасында без мәсәлән блогинг э, цифрлы маркетинг социаль челтәрләр газета һәм журналлар фото һәм видео Театр һәм кино һәм шулай ук СММ темаларын уку-укыту программасында сәркешләргә ачачакбыз һәм аңлатачакбыз. Э, димәк, дуслар, без башларга әзер һәм беренче булып әйдәгез бу уку-укыту программасыннан бер кыска гына репортаж карап үтик. Карыйбыз.
Дөресен әйтәм, хәр ел саен Биләр форумы ул ниндидер аның үсеше бар. Инфраструктура буенча да, укыту буенча да, э, гомумән яшәү условияләре дә. Балалар бик шук, балалар бик үзенчәлекле, хәтта без белмәгән әйберләрне кайчак беләләр, аларның сорауларыннан үзең дә булай итеп аптырап куясың. Андагы балалар бик бик актив. Бик актив. Һәм алар бик хәрәкәтчән, алар бик тик тормас. Алар оялмыйлар, алар сине төрттерергә дә оялмыйлар, алар сине ниндидер шундый сораулар бирергә дә оялмыйлар. Ә миңа калса бу бик яхшы.
Когда ты общаешься с детьми, даешь им какую-то информацию новую, они всегда отвечают

Нәкъ менә шулай башланып китте безнең уку укыту программасы. Һәм инде дуслар, э, бүген э, сәр кешеләр, блогерлар белән, төрле күренекле шәхесләр белән, спикерлар белән танышып, аларга күз-күз шулай утырышып, сорауларын биреп, э, барлык сорауларына да җавапларын алдылар. Һәм инде дуслар, без дәвам итәбез һәм киләсе булып әйдәгез бераз һава торышы турында сөйләп китик. Һәм инде безнең махсус корреспондентыбыз Айгөлә ападан һава торышы турында яңалыклар карыйбыз.
Әйе, Тахир абый безнең форум территориясендә хәзер 26 градус җылы күрсәтә. Һәм инде җил безнең көнчыгыштан көнбатышка исә. Ә менә сәхнә кырыенда безнең булачак бик эссе, һава торышының температурасы 70 градуска кадәр җитергә мөмкин, чөнки балалар килгән бүген кыздырырга. Ә менә ашханә территориясендә безнең булачак уртача җылы һава безнең ризык кабул итергә бик уңайлы һава торышы. Кырылтай безнең территориясендә булачак алмашынучан болытлы һава, ләкин безгә бу бер дә комачауламаячак, чөнки безнең уку-куту программасы һәм культура программасы Кырылта районында бик уңайлы урында урнашкан. Спорт мәйданчыклары кырыенда безнең булачак эссе, шуңа күрә үзегез белән алырга онытмагыз баш киемнәре. Ә инде форум безнең яңгырларсыз да үтмәс, шуңа күрә үзегез белән Зонтиклар алырга онытмагыз. Сезнең белән һава торышы репортажында булды Айгелле апа, Таһир абый.
Бик зур рәхмәт Айгөлә апа э, һава торышы яңалыклары өчен. Һәм инде дуслар без алга таба барабыз. Хәтерлисезме, мин ин башта әйткән идем, беренче чыгарылышларда Сәләт лайф проектының төп максаты безнең белән бу форумга килә алмаган, безнең белән бүген биредә булмаган кешеләргә якын булу һәм аларга э, аларны биләр форумы атмосферасына чумдыру. Димәк, дуслар, әйдәгез әле без сезнең белән хәзер Биләр җирлеге буенча бер кыска гына видео экскурсиягә узып китик. Димәк, карыйбыз. Биләр ул урта гасырлар чоры шәһәре. Идел буе Болгары дәүләтенең башкаласы. Бу шәһәрнең даны бөтен дөньяга таралган булган. Борынгы рус ил язмаларында, гарәп сәяхәтчеләре калдырган истәлекләрдә, татар риваятләрендә биләр турында хәбәрләр сакланып калган. Биләр урта гасырдагы Ауропаның иң көчле мәдәни һәм икътисади үзәкләренең берсе булып торды. Хәзер шырлар аша без кабат биләргә әйләнеп кайттык. Һәм инде биләргә кергән вакытта безне шушындый сигез таҗлы арт-объект каршылый. Һәм күргәнегезчә, быелгы яңа арт-объект ул да булса Самрух кышы. Хәм инде э, күргәнегезчә аның тирәсендә бар биләр дигән сүз. Хәм инде хәзер без амфитеатр янына узабыз. Гаилә исемен йөрткән амфитеатр. Монда күп кенә сәркешләр, әйдаманнар кич белән җыелып шәмчекләр үткәрә. Ә бу инде безнең иң төп чатырыбыз, ул да булса корылтай чатыры. Күп кенә чаралар нәкъ менә корылтай чатырында уза. Күп кенә беседкалар бар шулай ук безнең территориядә һәм инде кызыклар объектлар, мәсәлән, электровелосипед сезнең телефоныгызны заряжать итә ала. Ә бу безнең экоплощадка. Монда без ырлыклар утыртабыз һәм барлык форумның сменалары дәвамында э, яшелчә җитештерәбез. Һәм э, шулай ук эко программасы әйткәнемчә бүген үз эшен инде башлап җибәрде. Бу безнең ашханәләр, монда без 1000 меңгә якын сәркешләрне, әйдаманнарны көненә 3 тапкыр ашатабыз. Дөресен генә әйткәндә, бик тәмле ашаталар Биләр форумда, үзем дә бик яратып йөрим ашханәгә. Бу безнең медиа һәм IT э, чатырлары, Сәләт лайв чатыры, бу безнең студиябезнең тыш яктан күренеше. Һәм инде биредә без күрәбез Булат абыйны һәм ул радиода сәлкешләрдән интервью ала. Бу безнең радио чатыры, без аның белән кичә Сәләт лайвта танышкан идек. Бу чатырны без сфера дип йөртәбез, ул да булса 5 чатыр. Анда бүген безнең иртәгә булачак кичке чарага просмотрлар узды. Бу исә кешеләр яши торган палаткалар. Бу палаткалар елдан-ел зурая бара. Бу Сәләт стор кибете һәм инде бу кибеттә сез үзегезгә Сәләт дип язылган футболкаларны һәм күп кенә матур футболкалар ала аласыз. Ә бу түбәтәй дуслар сәркешләрнең иң яраткан урыны һәм инде әлбәттә сәхнә туры. Минем иң яраткан урыным һәм Сәләт төп сәхнәсе. Бүген без биредә җыелачакбыз. Кич белән ә бу спорт мәйданчыклары. Э, бүген безнең әйткәнемчә волейбол һәм шулай ук чирәмдә э, хоккей уеннары узды. Бу исә Фәнсар базасы. Монда хәзерге вакытта Сәләт санак аланы үз эшен алып бара. Һәм инде сәләт санак сәркешләре шушындый йортларда яшиләр. Э, һәм анда хәтта бассейн да бар. Һәм шушындый э, җәйге сәхнә. Бу әдип йорты. Биредә безнең э, остазлар яши. Һәм инде шулай ук биләр форумына килгән остазлар Без аларның барысын да әдип йортында урнаштырабыз. Бу Чирмешән елгасы, бу безнең Биләр форумның территориясе. Һәм инде без күчәбез кире студиягә. Дуслар, сезгә бу видео экскурсия бик ошагандыр дип ышанып калабыз. Һәм инде без алга таба барабыз, дуслар. Безнең киләсе рубрика ул да булса Сәләтле кунак.

И вы тоже можете смотреть этот турнир через прямой эфир э, на странице Салят Official. Большое спасибо, Борис. Э, Увидимся спасибо, вечером. Рахмат. Димәк, дуслар, шуның белән безнең сәләтле кунак рубрикасы тамам, һәм без алга таба барабыз, һәм алда сезнең иң яраткан репортаж, ул да булса Айгөлле репортаж.
Сәлам, сәләт! Без бүген сәлкешләрдән менә нәрсә беләчәкбез. Беренчедән, алар нинди кино карарга ярата, икенчедән, алар нинди блогерларны карый һәм инде өченчедән, алар нәрсә сайлый? Instagram яки TikTok? Киттек!
Марсианиндар минем иң яраткан кино. Минем йөрәгемә яткан сериал ул Неземной серфинг. Яраткан фильм ул Шоу Трумана. Яратмыйм. Ул Аладдин исемле. ОСД.
Офис дип атала. Форд против Феррари. Җылы эзли жаннар. Врачи дигән сериалны яратам. Чудо.
Шерлок BBC каналына. Иң яраткан кино ул Аладдин. Интерстеллар. Аның исеме Грант. Ул лед. Мальчик полосатый.

Тикток.
Әлбәттә, Инстаграм. Инстаграм. Без сорадык, алар җавап бирделәр. Менә шундый сәлкешләр. Сезнең белән Айгеллә апа булды.
Рәхмәт, Айгөл апа, без сезнең белән әле генә Айгөлле репортаж карап үттек. Һәм инде, дуслар, без монда Борис абый белән сөйләшкән вакытта күп кенә комментарийлар килгән безгә. Әйдәгез, аларны укып китәбез. Һәм инде әле генә караган репортаж турында, дуслар, сезгә нинди кинолар, нинди фильмнар ошый, аларны да комментарийларда языгыз. Сез күбрәк TikTok яратасызмы, Instagram яратасызмы, кайсыз, кайсысын кулланасыз, аларны да комментарийларда языгыз, мин аларны укыячакмын. Димәк, дуслар, безнең яңа комментарийлар. Рәхмәт бик зур Сәләт лайф проекты өчен. Бик күңелле эфирларыгыз. Көн саен карыйбыз, уңышлар сезгә дигән комментарий килде. Э, Фарис дигән кешедән бик зур рәхмәт. Һәм алга таба барабыз шулай ук комментарийлар безнең ВКонтактедан. Безгә яза Елена Андреева. Исәнмесез, сәлам Елена. Шулай ук Рузиля Хамдеевадан сәлам һәм йөрәк. Булат Хөлиуллин безгә яза, в следующем году двухэтажные палатки һәм сорау билгесе. Бәлки, бәлки, чөнки беләсеңме, сәләт бит ул мөмкинлекләр мөхите була. Шуңа күрә ул да мөмкин әлбәттә. Алга таба барабыз. Э, Борис абый дип язганнар һәм э, куйганнар смайлик. Әйе, Борис абый э, смайли һәм алга таба барабыз. Шулай ук безгә Илдар Галеев язган. Хәерле көн. Бик зур рәхмәт мондый тапшыру оештырганга. Э, һәм инде шулай ук безнең монда э, килеп тора инстаграмнан да төрле сораулар волной обозначается определение в предложениях на уроках русского языка дип язган безгә дон гасимов дуслар хәтерлисезме без борис абый белән э, уйнаганда Э, анда шундый сорау бар иде нинди дигән какой һәм бу бит нинди соравы чыннан да э, определение в предложениях на уроках русского языка прилагательных Фуйдыгыз, дуслар. Димәк, алга таба барабыз. Э, мин сездән сорадым, шулай бит, нинди фильмнар, нинди кинолар сезгә ошый, алар турында комментарийларда языгыз. Айгөлле репортажны бик яратам дип язган Фәридә Вәлиева безгә э, һәм инде Айгөл апа син моны ишетәсең дип уйлыйм. Алга таба барабыз. Декомя язган безгә Instagram яхшырак дип уйлыйм дип. Дуслар, TikTok-мы, Instagram-мы? Дөресен генә әйткәндә, мин дә Instagram өчен э, Кул күтәрәм, дөресен генә әйткәндә, миңа Instagram күбрәк ошый. Мин TikTokны әлегә үзем аңлап бетермәдем, ләкин үзем дә анда күп кенә видеолар төшерергә һәм э, шундый бер э, теләк бар. Э, безнең монда бар биредә Ришат абый Нуруллин, ул бер тапкыр TikTokта 250 мең лайк җыйган иде һәм просмотр. Аннан сорарга кирәк әле, ничек эшләгән икән ул аны. Димәк, дуслар, бүген безнең шулай ук Киләсе рубрикабыз, ул да булса, ул яңа рубрика, без аны әле бер тапкырда Сәләт Лайфта үткәрмәгән идек. Ул да булса, сигез сорау. Без форумда төрле профессияләргә, төрле шәхесләргә сигез сорау бирәчәкбез. Һәм инде аны башлар алдыннан тагын бер монда комментарий бар. Инстаграмда тиктокта түгел пикабу дип язган безгә фарис бик зур рәхмәт бу комментарий өчен димәк дуслар ә әйткәнемчә рубрика сигез сорау без бу рубрикада төрле кызыклы шәхесләргә килеп аларга Нәкъ менә 8 сорау бирәбез. Э, һәм бу рубриканы без нәкъ менә хәзер сезнең белән бергә карый алачакбыз. Димәк, дуслар, 8 сорау рубрикасы. Эйфория дигән әйбер бар ул. Хо-хо-хо. Сиңа ләгәшәк. Выговор булачак. Бер тиенле э, артист булачаксың. Мин әзер дип әйтер идем.

Сәнгать институтын бетерергә тиеш. Әлбәттә, анда кергәндә сине эш тур көтә. Э, син абитуриент буларак беренче турда э, мәсәл, проза, шигырь сөйләргә тиеш яттан. Икенче турда җыр һәм бию. Ә өченче турда инде гомумән алганда теория. Үз өстеңдә эшләсәң, Үзеңнең максатыңа ирешергә ниятлисең икән, синең барда килеп чыгар һәм син театрга алачаклар. Хо-хо-хо! Дөрес тел белән әйткәндә исключено. Әгәр дә синдә дисциплина юк икән, син нинди генә талантлы артист булсаң да, сиңа шундый мөнәсәбәт булачак, син бер тиенле артист булачаксың. Иң беренче ул синең эшчәнлегең. Ә аннан соң гына синең сәләтең. Әлбәттә, бик ниндидер җитди ни булса, э, бер нәрсә килеп чыкты микән гаилә белән ниндәеме. Иртәрәк хәбәр итсәң, барда яхшы режиссерга хәбәр итсәң. Ә инде син сәбәпсез калдырган булсаң яки, мәсәлән, бер 10-15 минутка соңга калсаң, әлбәттә, сиңа Беләгәчәк. Театрда уйнау белән кинода уйнау аерыла ул. Чөнки театрда бездә понятие бар игра. Актер кеше уйный. Яшәү белән уенны аера белергә кирәк. Мәсәлән, кинода, фильмда уйнаганда, әлбәттә, анда син камера алдында. Дөрес карамадың, дөрес мимика ясамадың, оценкаң дөрес түгел, бөтен кечкенә детальләргә кадәр күренә. Монда син гомер син э, гади, э, естественный булырга тиеш. Кызык сорау, хөнәремнең ошамаган ягы тире юганды яклар, минемчә. Минемчә актерлык профессиясе ул иң кызыклы, күп кырынлы профессия. Актерлык осталыгын э, тормышта кулланырга кирәкмәс дип уйлыйм. Чөнки ул үзенә карата ниндидер вирус булып э, синең белән иярергә мөмкин. Сиңа алкышладылар, әлбәттә, Эйфория дигән әйбер бар ул. Ләкин мин ишектән чыктым театр ишегеннән. Мин театрда түгел, мин гади кеше. Мин әзер дип әйтер идем.

Гомумән алган, бер елда да өйрәтеп булмый. Иртәгесе көндә карабыз, ничегрәк булыр.
Димәк, хөрмәтле тамашачылар, эфирда 8 сорау рубрикасы иде. Сезгә бу рубрика ошадымы? Бу рубриканы дәвам итәбезме? Башка кешеләргә дә сораулар сорыйбызмы? Языгыз комментарийларда һәм инде исегезгә төшерәм, дуслар. Сезнең бит монда бардыр дусларыгыз биләрдә. яисә биләрдә түгел, ә безнең тамашачылар арасында. Ә, әгәр дә кемгәдер сәлам җибәрәсегез килә икән, йөрәк җибәрәсегез килә икән, рәхим итеп языгыз комментарийларда, мин аларның барысын да укыйм Сәләт лайф студиясендә. Ә, һәм инде тагын бер комментарий килде безгә Наилә Хакимуллиндан. Исәнмесез, мин Сәләткә киләм, ура дип язган безгә Наилә. Шәп, көтәбез сине Сәләттә, Наилә, бер тапкыр килгәч, китә алмассың дип тә уйлыйм, чөнки мин үзем Китә алмадым. Шуңа күрә рәхим итегез, дуслар, сәләт дөньясына бергә бу мөхиттә кайнашыйк. Э, һәм инде дуслар алга таба барабыз һәм киләсе рубрикабыз шулай ук сәләтле кунак рубрикасы. Дуслар, барыгызга да сәлам. Димәк, бүген безнең белән эфирда режиссер, сәләт активисты Байбулат абый Батулин. Сәлам, Байбулат абый. Син мине ишетәсеңме?
Сәлам. Мин бераз генә монда тоткарланып киләм бүген.
Мин сине никтер ишетмим.
Сәлам, сәлам, сәлам. Ишетәсез? Әйе, менә хәзер ишетәм, Байбулат, бер секунд, мин монда бер техник, әйе. Пауза куябыз. Сәлам. Димәк, башлыйбыз. Байбулат абый, э, ничек синең хәлләрең? Син хәзер кайда? Ник син сәләттә түгел? Ник э, монда түгелсең? Мин сәләттә түгел, ләкин сәләтмидә, мин хәзер Казанда. Э, бер сәгатьтән минем поезд Мәскәүгә китәм. Берничә көн Казанда булдым, монда көч җыйдым, энергетик яктан һәм физик яктан э, хәзер алга таба Мәскәүгә кире китеп эшләргә әзер. Анашылды.
Э, Димәк, Байбулат абый, синең бит ике проектың бар, зур, яме, мин аларны үзем бик яратам. Ул да булса Большая игра дигән бер проект һәм Чума дигән. Алар турында бераз сөйләп китмәсен микән безгә? Э, ничек алар барлыкка килде, аларның тарихы? Э, һәм инде нинди уңышлары бар? Булар барысы да безгә бик кызык. Мин бу сорауларга җавап бирер алдыннан Кайда укыганлыгымны әйтергә тиештер. Мәскәү кино мәктәбен укып бетергәннән соң минем Половинки дигән кыска метражлы диплом фильмым Кинотавр дигән фестивальгә эләгеп анда бүләк алганнан соң мине үзенә күрә кинода эш итүем карьера диләр инде башланып китте. Берничә кыска метражлы рекламный проектлар эшләгәннән соң ә, миңа большая игра дигән проектта чумырга тәкъдим иттеләр ул шундый зур стс өчен унҗиде серияле нәтиҗәдә ул уналты э, чемпионат мирга э, безнең э, футбол төркеменә багышланган шул сериал булып чыкты анда гади футбол яратучы армияда эшләүче ашчы нәтиҗәдә безнең футбол төркеменең тренеры була да һәм Без зур уңышларга ирешәбез инде, имеш. Ә, шундый комедийный, ситкомный проект, ул продюсерский проект икәнлеген әйтергә кирәк, чөнки ә, тор, шундый индустриядә продюсерский проектлар бар, һәм ә, а, а, авторлар үзе ясый торган проектлар бар. Һәм инде ә, чумага килгәндә ә, шул ә, большая игра ясаган ә, продюсерлар хәзер Э, иви дигән платформада эш итә һәм алар миңа шушы пандемия э, карантин вакытындагы төшерергә мөмкинлекне тәкъдим иттеләр дә мин рәхәтләнеп эшләмәс урынына эшләр өчен майда бер ай эчендә сигез сериялы сериал сериал скетч шоу дисәң дөресрәк булыр һәм инде уңышка килгәндә миңа аны бәяләү авыр э, гомумән алганда ниндидер э, э, фикерләр тискәре һәм шул якта уңайлы фикерләр дә килгәләде күрәсең сизелмичә калмагандыр ул проектлар ләкин минем өчен ул зур шундый тәҗрибә булды мин үзем анда мин автор буларак түгел ә шундый куючы режиссер исполнитель булып эш иттем
Байболат абый, ә менә тәҗрибәгә килгәндә, без синең белән Сәләттә бергә Сәлкеш тә булган бар, Әйдәман да булган бар, Сәләт Бөгелмә аланында бергә ял иттек. Ә, менә беренче адымлар, беренче адымлар режиссурада, видеода һәм ә, бу өлкәләрдә Сәләттә башландымы? Инде ниндер роликлар бәлки төшергәнсеңдер. Моның турында сөйләп китмәсен микән? Әйе, э, булмаса да э, видео иҗат дисәң дип атасак дөрес булыр инде. Әйе. Э, без э, мин үзем болай сәләткә хәтле үк э, уенчыкларны видеога төшереп мавыга дөрим аннан соң дусларны төшереп имеш кинога ошаган әйберләр төшердем аннан соң инде сәләткә эләккәч анда да җисем проектында катнашырга туры килде һәм нәтиҗәдә без ислам валиев белән ислам абый белән бергә фәрхәт һәм фәрхәт дигән проектны да сәләтнең э, теге элеккеге Наримановадагы бу офисында төшереп, анда безнең э, бәхетебезгә акустика яхшы булып чыкты, фон яхшы булып чыкты һәм э, безнең э, видео шул иҗатка яхшы тәэсир иткәндер дип уйлап дигән нәтиҗәгә килдек күптән түгел генә. Әлбәттә, әлбәттә андый бар, Әгәр дә видео киномы турында кызыксансаң, үзеңнең анда ничек әйтәләр инде, бер үк тема белән, бер үк кызык идея белән мавыгучылар бар. Әгәр дә анда киноны алмасаң да, анда КВНмы анда, белмим анда сәнгатьме, һәм башка өлкәләрдә э, э, сине үз дөньясына чумдырып, суырып аларга мөмкин.
Э, бик зур рәхмәт, э, Байбулат абый, һәм инде тагын бер сорау бар. Бер мем бар синең, шулай бит? Э, Я думала, это сова дигән. Миңа калса, бу мемны сәләттә белмәгән кеше юктыр. Ул ничек төшерелде? Бераз сөйләп кит әле. Әйе, мин хәзер генә уйлап куйдым, мине парк Эрмитажда төшерәсе калган булган хәзер менә бу әңгәмәне, чөнки ул Казанда парк э, Эрмитаж дигән парк бар. Э, шунда мин э, шундый минем бер тәҗрибәм бар инде. Сокровище озера Кабан дигән бер сәер, ләкин шул вакытта файдалы бер проект булды. Һәм мин анда актер буларак катнашканда, инде төшереп бетергәннән соң миңа продюсерлар әйттеләр, менә син бит инде яшь, без монда фильм, фильм төшерәбез. Син әйдә үз-үзеңне төшер камерага. Ул вакытта әле блогерлар дигән сүз юк иде, бер кеше дә селфи төшермидер иде. Ә минем минем камерамның анда микрофоны шундый җынлы иде. Һәм менә мин Эрмитажда миллион дубль төшереп барганда инде арып, нәтиҗәдә булып чыкмастыр инде бу дип җенләнеп төшереп йөргән вакытны менә шушы хәл барлыкка килде дә, мин аны нәрсә икәнлеген дә аңламадым. Э, кайтып өйгә материалны карап утырганда э, шушы бик сәер эпизод барлыгын аңладым да э, без аны продюсерга җибәрдек тә уйлаган идек менә фильм чыгар алдыннан әгәр дә бу вирус булып китсә яхшы булыр иде дип ләкин ул вирус булып шартламады фильм узды фильм узганнан соң анда ютубта бер биш йөзне карау бар иде ләкин көннәрдән бер көнне карасам 20 мең булган анда карау. Аннан соң көннән көн арта барды да, инде нәтиҗәдә анда Макс плюс 100-500 дигән обзорщикка эләгеп, вечерний Ургантка хәтле барып җитте һәм төрле обзорщикларга эләкте ул видео. Ә инде ничек шундый әйбер барлыкка килгәненә килсәк, Казанда, мин аңлавымча, менә шул Сава ябалак буламы ул Сава? Әйе, ябалак.
Менә ниндидер ябалак очып йөри икән. Һәм шул ук вакытны ябалак качкан булганмы инде, юкмы, менә шул әби ни ихлас күңеленнән шул ябалакны эзләп йөри икән. Һәм читтән карасаң, чыннан да, бәлкем, ябалакны эзләгән вакытта бик сәер рәвештә ниндидер җонлы әйбер тотып йөргән җегетне шул ябалакны урлаган дигән нәтиҗәгә килгәндер ул әби ак.
Аңлашылды, рәхмәт, Байбулат һәм инде э, синең белән бер уен уйнаячакбыз, чөнки без һәрбер кунак белән уен уйныйбыз, аннары соң гына алар белән саубуллашабыз. Син әзерме? Әйдә. Димәк, э, күп кенә э, кинолар бар, фильмнар, син бит үзең дә режиссер, шуңа күрә синең белән кинолар турында сөйләшәчәкбез. Без русча бер кино, фильм исемен сиңа әйтәбез, син аны татарчага тәрҗемә итәсең. Мәсәлән, бу фильмнар татарча прокатка чыкса, аның исеме нинди булыр иде? Э, һәм инде әзерме, Байбулат? Әйдә әйтеп карыйк. Димәк, беренче фильм ул да булса Кавказская пленница или новые приключения Шурика. Э, э, э, Кавказ Кавказ Кавказ шибене. Ләки яки Шури

Э, э, күк капысына шакыл шокол иткән заманда
шәп булды бу рәхмәт дәвам итәбез һәм киләсе фильм властелин колец э, боҗралар анасы
Быжралар ханы. Шәп, бәлки киләсе елга форумның берәр аланына шундый исем бирербез, чөнки монда безнең бит ханнар исемен йөртә аланнар. Алга таба барабыз, голодные игры.

Кәкилә татар теле дәресендә.
Кәҗәләр татар теле дәресендә.
Кәҗә бәтиләре татар теле дәресендә. Кәҗә бәтиләре татар телендә. Яхшы, дәвам итәбез һәм инде мультфильмга күчәбез. Зверополис.

Әгәр дә, мәсәлән, бу фильмны татар телендә прокатка чыкса, һәм аны, мәсәлән, э, берәр нинди инглиз теле белгән кеше ясаса режиссурасын, бәлки ул э, Хайван Сити дип э, аталыр иде, минемчә. Яхшы, яхшы, яхшы.
Димәк, э, алга таба барабыз. Э, һәм инде Дом странных детей. Сәләт!

Сигез дөньяны, сигез төс күрәм. Шәп, дәвам итәбез. Ирония судьбы или с легким паром? Э,
да, малай. Э, ирония судьбы. Э, ирония судьбы. Ирония судьбы или с легким паром. Ирония судьбы или с легким паром. Ярдәм ит, ярдәм ит. Ничек? Ярдәм ит, ярдәм ит миңа, Таһир. Ярдәм ит, ярдәм ит миңа. Ярдәм ит, ярдәм ит миңа. Яхшы, мин хәтта үзем өчен бу постерны да күз аладым. Рәхмәт, Байбулат, бик күңелле булды бу. Сиңа бу уен ошадымы? Әйе, миңа ошады, тик мин бик үк әзер булмадым, ләкин бер җавап миңа үземнең җавабым ошады һәм синеке дә миңа ошады. Рәхмәт, рәхмәт бик зур Байбулат. Беләсезме, безгә монда комментарийлар килде. Э, Чума сериалы бик шәп булды дип язалар. Юмор һәм сатира белән булган тулган проект. Һәм шушындый смайлик, анда менә шушындый билге күрсәтәләр. Э, Димәк, Байбулат, рәхмәт бик зур. Безнең белән Сәләт Лайв студиясендә турыдан туры эфирда Байбулат абый Батуллин иде. Һәм инде дуслар, без эфирны алга табарабыз. Байбулат абый, синең белән саубулашабыз. Пока-пока.

Сәләт лайф эфиры ахырына якынлашты. Безнең монда берничә яңа комментарийлар бар, аларны да укып китим. Э, Сәлам Байбулат, без сине ишетәбез. Э, шулай ук безгә килгән комментарий. Продолжайте рубрику 8 вопросов. Очень круто. Ярый, дуслар, сезгә ошаса, әлбәттә, без бу рубриканы дәвам итәчәкбез. Һәм инде бары тик бер теләк, дуслар, безнең белән һәрвакыт булыгыз. Сәләт лайф ул көн саен сәгать 6 тулып 30 минутта э, Instagram, ВКонтакте һәм Ютубта

Бу җәйдә сезгә тагын да якынрак булырга телибез. Һәр көнне бергә онлайн форум яңалыклары, яхшы кәеф һәм шиксез сәләт дөньясы. Биләр форумның һәр көнендә бер сәгатьлек турыдан-туры эфир. Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез.